Адәм баласы дөньяда әллә ни кадәрле кешеләр арасында яшәсә дә, ул ялгыз, ул шулай яратылган. Шуңа күрәдер, тормыш сынаулары алдында да. Фәлсәфәгә бирелеп, уйларың белән ялгыз гына калганда да без моны тоябыз. Һәрберебез аерым кисәкчә. Һәрберебезнең үз язмышы. Менә шул язмыш сызган юлларны сайлаганда да без ялгыз шул. Һәм кай вакытта ялгыш адымнар ясыйбыз. Эфирда язмышлар ярында тапшыруы, студиядә тапшыруның авторы һәм алып баручысы мин Лилия Закирова. Язмышлар ярында тапшыруын күпләр күңелләрен бушатыр урын итеп ялгызлыкта туган уйларын башкалар белән уртаклашу ысулы итеп күрә. Әгәр бу тапшыру сезнең күңелегезгә тәэсир итеп, яшәеш, тормыш хакында тагын бер уйланырга мәҗбүр итә икән, без бик шатбыз. Чөнки уйлар һәм үзанализ тормышта Ялгыш адымнардан саклап каладыр. Ялгышлар булмаса, бәхетсезләр азрак була. Дөньяда бәхетлеләр күбрәк булган саен, яшәү кызыграк һәм матуррак та. Ә бит вак төяк кенә булып күренгән тормыш мәшәкатьләре һәрберсе безнең яшәешебезне тудыра. Димәк, һәр адымыбызда нинди дә булса Мәгънә бар дигән сүз. Бүгенге тапшыруга килгән хат гомерлек, мәңгелек дисәк тә була торгандыр тема. Килен һәм кайнана темасын күтәрә. Бу безнең халкыбызның һәр гаиләсенә кагылган проблема. Һәм ул булган һәм хәзер дә дәвам итә. Чөнки кемдер үзе килен, кемдер кайнана, кемнеңдер кызы килен, Һәм һәрберсенең үз дөреслеге, үз карашы тормышка. Хатны ачык.
Тапшырылмаган хатлар.
Исәннәрмесез, Күңел радиосын алып баручысы, безнең күңелләребезне күтәреп торучы дуслар. Сезгә хат яза, сезне бик тә яратучы ханым. Мин сезнең язмышлар ярында тапшыруын бик тә яратып тыңлап барам. Минем сезгә шул тапшыруга хат язганым бар инде. Радио тыңлаучыларга биргән киңәшләрегез өчен зур рәхмәтләремне белдерәм. Менә ул хатымның ахырында әйтеп язган идем. Бу миңа бирелгән сынауларның берсе генә диеп. Мин оптимист кеше. Дөньяның яхшы якларын гына күреп яшим дидем. Һәм менә Тагын да хат язарга булдым. Мин кайнана. Ике киленнең әнкәсе. Кайчандыр мин я пеш кызчык идем. Ел артыннан еллар тузып китте. Мин үсеп буйга җиткәнмен. Берәүләрнең тур башына килен булып төшкәнмен. Килен булып төшкән йортымда үз кызлардай кабул итте алар мине. Миңа кадәр ике килен төшергән булсалар да, алар мине бик тә якын иттеләр. Үзем дә әти-әни дип үзелеп тордым. Бик яраттым мин аларны. Чөнки мин әтисез үскән кыз бала, гомеремдә дә әтиемне күргәнем булмады. Әти сүзен дә беренче тапкыр шушы гаиләгә килгәч әйттем. Ә бу гаилә зур иде. Иремнең сеңлесе белән энесе мәктәптә укыйлар. Сеңлесе бик тә кырыс булды. Шулай да каршы сүз әйтмәдем. Түздем, әләкләшеп йөрмәдем. Абый апаларын җылы каршыладым. Килсәләр тиз генә өстәл әзерләдем, сыйладым, зарланмадым. Кайнанам гел оныклар белән мәшкилә иде. Мин килгәндә инде дүрт оныклары туган иде аларның. Балалар бакчалары җитмәгәнлектән, ул балаларны карый иде. Һәм менә безнең дә мәхәббәт җимешебез булды. Бер-бер артлы улларыбыз дөньяга килде. Әнкәй минем дә улларымны бик теләп тәрбияләште. Алар бераз үсә төшкәч, кыз бала алып кайттык. Ә кызыбыз гел кайнанам ашаган. Бик тә яраттылар аның үзен. Менә шулай. Алар белән дус тату яшәп 15 ел яшәгәннән соң, хәер фатиха алып, үз йортыбызга күчендек. Еллар үтте. Бер-бер артлы үсеп җиттеләр балаларым да. Көннәрнең берендә икенче улыбыз өйләнергә теләвен белдерде. Дуслашып йөргән кызына 16 гына яшь иде. 11 сыйныфта укып йөри. Ятимә. Әби белән генә үскән кыз. Аңа бик тә авыр. Эчә торган абыйсы бар. Дәрес хәзерләшергә, хәзерләргә дә авыр. Никах укытыгыз безгә, бергә яшисебез килә диделәр безгә алар. Ул вакытта үземнең дә гаиләм зур иде. Апам үлгәч, ике баласы бездә тәрбияләнә. Шулай да әти-әни белән киңәшләштек тә, риза булдык. Туй кирәкми безгә диделәр. Шуңа күрә зур иттереп никах укыттык. Килен мәктәпне тәмамлады. Кызларыма әйтеп куйдым. Аңа усал итеп дәшмәгез. Кунак килсә, килен бүлмәсеннән чыкмады. Кая сезнең киленегез бердә күренми дип сорасалар, яшь бит әле ул. Ялатыргандыр, шуңа чыкмый дип кенә куя идем. Мәктәпнең тәмамлау белән бәбигә узды. Бик тә сөендек. Һәм менә аларның никахыннан соң ярты ел узуга олы улыбыз өйләнде. Кыда кодагыйлар белән бергәләшеп, зурлап туй үткәрдек. Шулай тулар узды. Никах белән ризалашкан киленебезнең ак күлмәк киясем килә диеп елап утырганын ишеттем. Әти-әни булмагач, миңа туй булмый инде ул дип, кызларыма да елаган. Авырлыклар белән генә булса да, бурычлы үлмәс диеп, бәби туганчы Тиз генә туй үткәрдек. 18 яше тулмаган иде әле. Язылышу, әлбәттә, авыр булды. Ярар, матур гына яшәсеннәр дидек. Ике килен белән ярты елга, ярты ел гына яшәдек. Аннар аларны башка чыгардык. Тату яшәдек, Аллага шөкер. Алар тату яшәсеннәр диеп үземне жәлләмәдем мин. Миннән күршеләр көлә иде хәтта. Ике киленең йоклап ята, ә син көтү куып йөрисең. Юк, аларның йоклар вакыты йокласыннар дия идем мин. Иң мөһиме матур гына яшәсеннәр. Һәм менә шулай гомер иткәндә ирем үлеп китте. Бик тә авыр булды аны югалтулары миңа. Мин ул исән чакта эшләми идем. Чөнки каты авырудан терелгәч, Ул мине эшләтмәде, өйдә утыртты. Аллаһы Тәгалә сабырлыклар бирде. Эшкә чыктым. Анда юанам. Кайгыларым онытылып тора. Кызымны да кияүгә бирдем. Инде хәзер малай, килен, оныкларым белән бер көйгә яшәп ятам. Килен икенче баласын алып кайтты. Оныкларым өчен нишләргә белмичә булышам, арып-талып эштән кайтсам да, Балаларны алып калам. Алар кая барырга теләсәләр шунда җибәрәм. Ә килен көннән көн кырыслана бара. Тупас, ямьсез сүзләрендә еш ишетәм. Миңа гел йөрәгемә авыр булыр дип тормый. Минем ширләремне сәпкә алмый. Мин дәшмичә генә кереп бүлмәмдә яшь түгәм. Көннәрдән бер көнне Киленем миңа, минем бу йортта хуҗабикә буласым килә димәсенме? Минем белән сөйләшми, пешкән ризыгымны ашамый башлады. Үзе пешерә. Бер ел шулай авырлык белән яшәдем дә, кызым белән киявемдә яшәп торам. Иркенләп үзегез генә яшәп карагыз әле диеп чыгып киттем. Дүрт ел бер кайда да эшләмәгән килен эшкә чыкты. Чөнки барлык түләүләрне дә мин түләп бара идем. Бер кеше генә эшләгәнгә яшәү бик тә урлашты аларга. Ә балалар барыбер миндә булдылар. Кызым да ярдәм итте. Без алар тату яшәсеннәр дип ачу тотмадык. Уралашырга тырыштык. Ә мин мончага өйгә килә идем. Ә килен мин килгәч бүлмәсенә керә дә бикләнә. чыкмый. Улым, тавыш күтәрә күрмә, тавыш чыгара күрмә, үзе аңлар әле дип китеп бара идем. Барыбер малай түзмичә тавыш чыгаргалаган. Күршеләр әйтә иде анысын. Ник иңнән чыгып киттең соң син, җүләр? Үзләрен куып чыгар диләр иде. Юк, мин бер кайчан да куа алмыйм. Кумыйм да. Тавыш та чыгармыйм. Кеше үзе аңларга тиеш. Киленем ел ярым буена кызым белән дә сөйләшмәде. Һәм менә кызым икенче баласын тудыргач, бәби туу белән котлап үзе шылтыратты. Белсәгез минем сөенүләремне. Шул көннән сөйләшә башлады киленебез. Балага алты ай тулгач, мин дә үз өемә, үз бүлмәмә кире кайттым. Хавалар икенче үз өемдә дип сөенеп йөргәндә, Шул көнне ялгыш басып аягымны сындырдым. Сөенеч белән көенеч бергә йөри икән шул. Артык сөенергә дә ярамый. Инде бүгенге көндә бергәләп яшәп ятабыз. Әни диеп әйткән сүзен ишеткәнем булмады. Һәм булмады. Сөйләшә, ә мин шуңа риза. Тату гына яшәсеннәр үзләре. Балаларны тигезлектә генә үстерсеннәр. Намазлар укыган саен теләкләр теләп һәм сабырлыклар сорыйм Ходайдан. Без гел талашып торсак, өйдә бәрәкәт булмаячак. Мин олы кеше буларак моны аңлыйм. Балалар да күрә бит. Өченче сыйныфта укый торган оныгымның зурысы барсын да аңлый торган чагы. Мин аларның барсына да үрнәк булырга тиеш. Менә шулай яшәп ятам. Кая барасың? Алга таба бар да яхшы булыр дип өметләнеп яшим. Күңелемне төшермимен әле. Бу иң мөһим минем тормышта. Бар да булыр, Аллаһ ярдәм итәр әле. Ышанамын киләсе язмышка. Менә шундый хат килде бүген безгә. Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сезнең һәр кайсыгызның үз тормыш тәҗрибәсеннән чыгып әйтер сүзләре бардыр мөгаен бүген. Киленнәр, кайнаналар шалтыратыгыз. Һәм шалтыратыгыз дип әйтер идем мин бүген ир-атларга да. Алар хакында бер генә сүз чыкмаса да, ике ут арасында калучы бу чирыкта ират. Кемгә җиңел, кемгә авырсың? Чит йот гаиләгә яшәргә килгән киленгәме? Балик булган чулын тәрбияләгән һәм аны башка хатын-кызга тапшырган кайнанагамы? Әйтеп үткәнемчә, ике иң кадерле хатын-кыз арасында калган ираткамы? Нигә күпләр әкияттәге өч агач арасында адашып бәргәләнгән кешеләрне хәтерләтә? Килен кеше, кием кеше дигән караш бүген сакланамы? Бәлки безне тел яшерү чорында килен булып төшкән апалар да тыңлый торгандыр. Алар ниләр кичерде икән? 548921 телефоныбыз.

Язмышлар ярында тапшыруын тыңлыйсыз. Программабызны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз. 548921 телефоныбыз һәм инде сорау бирелде. Хатны ишеттегез, килен кайнана э, темасы күтәрелде бүген. Сезнең дә үз тормыш тәҗрибәгездән чыгып әйтер сүзләрегез бардыр. Киленнәр, кайнаналар шалтыратсыннар һәм ир-егетләр сездән дә шалтыраулар көтәбез. Шуннан да кемгә җиңелсең? Чит-ят гаиләгә яшәргә килгән киленгәме? Бәлек булганчы улын тәрбияләгән һәм аны башка хатын-кыз кулына тапшырган кайнанагамы? Һәм ике иң кадерле хатын-кыз арасында калган ираткамы? Ник күпләр әкияттәге өч агач арасында адашып бәргәләнгән кешене хәтерләтә? Килен кеше ким кеше дигән караш бүген сакланамы? Бәлки безне тел яшерү чорында Килен булып төшкән апалар да тыңлый торгандыр. Алар ниләр кичерде икән? Рәхим итеп шалтырата аласыз, элемтәгә керүче бар исәннәрмесез? Алло, тыңлыйбыз сезне. Алло, исәнмесез?
Исәнмез.
Җимешем.
Ага.
Радио алгычын тавышын чак кына киметегез.
Әссәламу алейкум, тагын бер тапкыр. Ва алейкум әссәлам, тыңлыйбыз. Бик игътибар белән тыңладым, бик матур язылган. Мин моның Бераз гына чамалыйм инде кем язганын. Мхм. Таныдым кебек. Килен, кайнана дигән мөнәсәбәтләр мине үземне дә бик кызыксындыра. Мин үзем инде ике тапкыр кайнана булган кеше, шулай ук ике улым бар минем. Кызым бар, алты оныгым бар. Нәрсә дип әйтим инде. Менә мондый киеренке мөнәсәбәтләр булганда, бергә яшәгәндә бик авыр инде ул. Мин үзем киленнәремне, мәсәлән, шулай ук, менә уч төбедәгедәй итеп, шул хәтле инде ярарга тырышып каршы алдым шулай ук. Үзем янында яшәсеннәр иде дип теләгән идем. Ләкин нишләптер, шулай ук аерым башка чыгып китүне кулай күрделәр. Балаларын да тәрбияләшергә риза идем.

Ерактагы кояш яктырак яна дигән нәрсә белән килешәм мин. Моны үз җилкәмдә, үз тәнемдә, үз җанымда татыган кеше буларак әйтәм. Аһа.
Бәлки аларның читтә яшәве яхшыгадыр?
Бәлки яхшырактыр да, кем белсен инде барсын да. Менә кайвакытта сүзләр килеп җитә. Ансы да бар, ерактан да килеп җитә. Кирәкмәгән сүзләр килеп җитә. Менә киленем шундыйрак сүз әйтте, шулай дип сөйләшеп йөри икән дигән сүзләр. Килеп җитә инде, бик күңелгә авыр була. Менә бер генә шигыремне укыйм әле. Әйдәгез.
Сөйләшегез, Зәйдә, сөйләшегез, Бер гөнаһым минем калмасын, Ходай сезне үзе ярлыкасын, Телләрегез генә арымасын. Сөйләшегез, Зәйдә, сөйләшегез, Ә мин сезгә рәхмәт өләшим, Шунысына һәрчак канәгатьмен, Сөйләшәсез, димәк, мин яшим. Сөйләшегез, әйдә, сөйләшегез. Гаеп гөнаһларым юылсын, Җаныма тик назлар, сөенечләр, матурлыклар гына уралсын. Гайбәтемне минем чәчеп, хаман Үзегезгә язык җыясыз. Хак Тәгалә бары үзе белер, Кемне калдырырга җәзасыз. Менә шундыйрак шигырьләр язгалыйм әле мин аларга җавап итеп кайвакытта. Ә улыгызның хәле ничек соң? Менә ул бу очракта Кайсы якта? Ул инде ул, мине дә бик яраткан кебек инде ул уллар. Мхм, аңа бик авыр түгел микән соң? Ну, мин инде нәрсә дип әйтәм, улымның кайткан чагы да булды, җыенышып, үземә авыр вакытларда җыелып кайткан булган, улым, мин әйтәм, миңа рәнҗер, кире кайт бар, хатыныңны нитмә, рәнҗетмә, дип кире җибәрде мине мин үзем. Сездә дә шундый ук ситуация. Килен кеше, кин кеше дигән менә шундый әйтем яшәгән элек халкыбызда. Бүгенге киленнәргә туры киләме ул? Бүгенге киленнәргә белмим, кой очракта гына бик сирәк кешенеке генә туры килә торгандыр. Мин үзем килен булып төшкән җирдә каршы әйтмидер идем. Без ул каршы әйтүне гел белмәдек. Мин яна каршы әйтү инде. Әйе.
Димәк, чорлар алмашынды, инде кешеләрнең карашы да үзгәрде, шулай бит? Әйе, карашлар үзгәрде, башка кыйммәтләр, башка вакыт, башка кешеләр дип әйтикме соң инде, белмим, нәрсә дип әйтергә дә бу очракта. Мһм, рәхмәт.
Рәхмәт фикерегезгә, рәхмәт шылтыратуыгыз өчен. Э, егерме ике сәгать утыз биш минут дәвам итәбез әлеге тапшыруыбызны. Э, кайнаналардан шылтырау булды, киленнәр бәлки безгә шылтыратырлар. Аларда ниндирәк ситуация икән, алар нишли икән бу очракта? Элемтәгә керүче бар. Хәерле кичләр булсын. Алло, исәнмесез? Исәнмесез.
Мин үзем менә Нижекамский якларында яшәп, Сарман якларына килен булып төшкән кеше, килен кеше үзем. Сез килен кеше.
Күптән килен булдыгызмы инде? Хәзер инде 8 ел килен булып торам. Әле яшь килен рәтенә керәсездер әле барыбер дә, бит әллә ни зур стаж түгел. Шулай да нинди нәтиҗәгә килдегез? Рәхәтме соң килен булу?
Килен булу рәхәт. Э, ир белән хатын бер-берен аңлап, танып яшәгән очракта гына. Ике якның да ата-анасы кысылмыйча, э, ике якны да э, килен дә, ир дә ике якны да тигез күрсәт очракта гына тормыш

Алар башкача хәзер үзгәрәк. Э, Үзегезнең менә килен икәнегезне кайчан тойдыгыз? Кем сиздертте сезгә? Мин беренче көнне килен булып төшкән көннән үк тойдым үземне килен итеп. Ага, кем куйды шушындый рольгә? Кайнана ничегрәк кабул итте?
Аллага шөкер, алар э, кимитмәделәр, но төрлечә кабул инде. Табакта ут шалтырамый тормый. Ә мондый очракта ирегез кайсы якта?
Минем ирем, Аллага шөкер, алай нейтраль ул. Нейтраль.
Менә шундый. Алай вакытта сүз әйтми ул, әйе.
Җайлы икән аның эш алысы, әй бит. Әйе. Рәхмәт. Менә шундый нейтраль ирләр дә булсын, әй бит. Шалтырата аласыз. Тагын иратлар бәлки сез дә шалтыратырсыз. Ничегрәк анда? Э, хатын бер яктан килеп сөйли, э, кайнана икенче яктан килеп шылтый. Э, сез нишлисез икән бу очракта? Хәерле кич исәнмесез. Исәнмесез.
Хәерле кичләр булсын, тыңлыйбыз сезне. Хәерле хәер. Килен булып төшкәнем. Кайчан?
Исем әйтмим инде. Ага. 72-нче елда. О, әйе.
Юзәйский районына.
Әйе, шуннан соң әзрәк кенә вакытлар үтте инде, туйлар булмады инде безнең. Э, хәзер шуннан э, вакытлар әзрәк үтә башлады инде, без инде торабыз, э, нидә, общежитиедә.

Уже озакта инде мин инде авырлы. Хәзер бәтәш ашыйсы килә, бу мин иптәшемнең исеме белән генә эндәшә. Чыгып ашарга дими. Әйе.
Иптәшемнең исеме белән генә эндәшә дә, ул гына чыгарга тиеш була микәнни? Мин аптырап утырам инде хәзер. Чыгып булмый ашарга.
Ашыйсы килә. Тамак аша.
Менә нинди ки кайнаналар булган, әй бит элек. Искитмәле бу. Аны аннан соң бик нык соран семьяга чыкканмын икән мин шундый теге атказанган сораннар була бит инде хәзер алай гына түгел бит әле хәзер бит инде мин декретта инде вакыт үтә хәзер ашты килә хаман Җиләк вакыты, ямь җәй көне. Җиләк бирмиләр.
Хәзер, әйе, шул хәтта җыйган җиләгем яшереп куйган кар базына. Менә ишмәсе.
Кар базы бар бит.
Әйе, әйе. Борын заманда. Бу була инде 72 ел. 72 минем улым туды. Хәзер и асты килә. Кайтка шушы җиләк белә бездә бит инде чәй эчү кайтып кергәч тә. Аны изәсең, тәмләп инде чәй эчәсең. Җиләк бирмәделәр, әй бит. Ә, Шундый соравыбыз туа. Үзегезгә үзегез сүз бирмәдегезме? Үзем кайнана булсам мондый булмам дип. Әй, бирдем.
Ә нинди булдыгыз? Сез нинди кайнана? Э, Менә Аллага шөкер дип уйлыйм инде үземчә, мин э, шәке булмадым. Шулаймы? Юк, юк, юк, миндә торан дигән сы хәреф тә юк. Әнидә дә булмады, безнең нәселдә юк андый нәрсә. Ага.
Дус тату яшисез инде алайса.
Аллага шөкер. Кем юл куярга тиеш сезнеңчә? Ничек? Киявем белән яшәп ятам бүгенге көндә. О, алайса сез төрле яклап, сез кайнана да төшче дә алайса. Ярый, менә шундый безнең инде тыңлаучыларыбызның тормышында кызыклы шундый хәлләр дә булыр иде. Чыннан да, э, хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, шалтырата аласыз, тагын чакны шалтыраулар кабул итәрбез. Э, сездә ниндирәк фикерләр бар соң? Кем бүгенге көндә юл куя? Бүгенге көн э, элекке чор белән чагыштырганда аерма зур, әлбәттә. Килен килен роле урынында, кайнана кайнана урынында гына кала алмый. Бүген инде һәр кеше үзен-үзе хөрмәт итә. Э, һәр кешенең үз карашы дөньяга. Бүгенге киленнәр, бүгенге кайнаналар ничек икән безнең? Хәерле кич. Исәнмесез.
Мин үземнең менә тоже килен булып төшкәнемне хәтерләп утырам әле. Мин үземне бер вакытта да килен итеп сизмәдем. Менә бит.
Минем мескен мәрхүмәкәем менә кайнанам дипломат. Ул шул хәтле мине йомшак иттереп сөйләшергә өйрәтте. Без бит инде бөтенебез төрле-төрле гаиләләрдә үскәннәр. Әйе.
Менә
аларның йортында кычкырып сөйләшү юк. Чиләкне, менә паму чиләген алып чыгалар алар ни белән, рукавица киеп или бер төрле чүпрәк тотып. Аны Хатын кыз күтәреп чыкмый. О-о-о! Анда минем мәрхүм кайнатам урын менә нигә чиләккә тутырып керә дидер иде мине утыннарны пич ягырга. Без бит инде авылда күтәреп керәбез, гуф идәнгә куйдык, чүпләр тешән итә. Менә чак каттадыр им аның чисталыгына, пөхтәлегенә, андагы менә искиткеч Тәрбия.
Чебенечлар ишетелә.
Ага, ко- дипломат дидегез. Ул бәлки югары белемле булгандыр. Кайдадыр эшли идеме, ничек? Юк, Юк. юк, юк, юк, юк. Кайнатам ни дә дубительный, ни дә заводта эшләгән, ә кайнанам өч класс белем белән картонный заводта. Менә бит.
Димәк, бу аның нәселдән килгән шундый тәрбиясе. Бу искиткеч шундый тәрбия, менә мин бервакытта да сизмәдем. Миңа бервакытта да алар килен дип әйтмәде. Мгм. Димәк, сез ничек уйлыйсыз? Менә шул гаиләдәге, эх, эх, матур гаилә турында сөйләшәйек, гөлем төзелде дә куйды. Менә нинди гаиләләр дә бар. Менә ничек матур итеп искә алалар кайнаналар. М, Шулай итеп сезне искә алырлык булсын иде дип дәшәсе килә бүген. Ого, безнең вакытта бетеп бара. Ярый. Инде без э, хәзер Бу теманы йомгаклап, шушы гасырлар буена формалашкан проблемага фәнни аңлатма бирүен һәм бүгенге э, хатта язылган ситуация хакында үзенең фикерен сорап, медицина психологы Галия Галимҗановна Кашаповага мөрәҗәгать итәрбез. Алло, исәнмесез? Э, хәй. Исәнмесез, хөрмәтле Күңел радиосын яклаучы. Командабызга тыңлаучылар. Угу.
Валия Галимҗаным, ишеттегез бүгенге ситуацияне. Бүгенге ход, бүгенге ситуация хакында ниләр әйтә алырсыз? Бүгенге ситуация турында мин бернәрсә дә әйтим, әйтә алмас идем, чөнки бу бит конфликтный ситуация дә түгел, бу инде үткән нәрсәне хикәя кебек итеп матур гына нейтрально гына итеп язган. Мин менә төрле кешеләр бар бит, кешеләр төрле, рольләр төрле. Бу ханым килен вакытта да яхшы килен булган, кайнага булганда да яхшы кеше. Менә шул яхшы, яраклаша белә торган, түзем кеше булган һәм шул рольне ул гомер буе уйнаган. Үзенең каенанасы белән булган вакыты да ул түзә. Яхшымы ул, начармы, килене яхшы булса да, начар булса да, шулай ук бу кеше яраклаша торган кеше. Бу яраклаша. Ә менә килене яраклаштыра, киресенчә, әкрен генә пространствоны биләп ала. Әкрен генә үз сүзен сөйли һәм менә күке баласы кебек кысрыклап та чыгара инде. Шуңа күрә кешеләр төрле. Менә әйтеп киттеләр ханымнар, аларның һәрберсенең тәҗрибәсе бар. Бурыч белән хокук тигез булырга тиеш. Элек һәм хәзер дибез без. Социаль нормалар үзгәреп тора. Без инде беләбез, элекке кайнаналар нинди булган, дини вакытта революциягә кадәр кайнаналар ни булган, киленнәр нинди булган, китаплардан укып беләбез. Социаль нормалар, җәмгыяви нормалар үзгәрәбез ди, дип әйтәбез инде, гаиләдәге нормалар шулай ук үзгәреп тора. Без гаиләгә килен булып төшәбез икән, Ул кеше, килен, гаиләдәге кагыйдәләрне кабул итәргә тиеш, чөнки инде анда кагыйдәләр формалашкан. Йомшак кына итеп әйтергә була, катгый итеп әйтергә була. Гомумән, киленне үзеңнең законнарың, шушы гаиләнең законнары буенча яшәргә өйрәтергә кирәк, никадәр генә йомшак, яхшы күңелле кеше булуга карамастан. Шуңа күрә, әгәр андый законнар язылмаган икән, катгый итеп әйтелмәгән икән, бу законнар эшләмәячәк һәм, киресенчә, ул үзгә үзенең законнарын язачак. гармония бозыла, хокук һәм бурыч дигән нәрсә бар бит. Менә бу олы яшьтәге ханымның инде бурычы булган, ул инде бурычын үтәгән, кайнанасын күмгән, матур гына яшәгәннәр, баласын үстергән. Моның инде хәзер хокуклар, хокук стадиясенә керә бу ханым. Ә ләкин хокуклар юк, алар күренми. Инде бу килен каршындагы бурычларын үти башлый. Менә монда инде социаль нормалар кискен үзгәрә, бу инде киләсе гаиләгә, киләсе килен булып төшәсе менә бу инде киленнең балаларына, монда инде социаль нормалар бөтенләй башка. Бу кайнанасы алдында да ул үзенең бурычын үтәмәгән һәм киленнәре алдында да шулай ук ул бары тик аның хокук бурычлары булмаячак, хокукы гына булачак. Шуңа күрә менә катгый итеп шушы. гаиләнең нормалары белән таныштырмау, шулай итеп киленне яшьтән тәрбияләмәү гаиләнең йөзе бозылуга китерә торган әйбер. Нәселнең дип әйтергә кирәк, әй бит. Нәселнең. Дип әйтәләсез инде.
Әйе. Менә бераз гына темадан читкәрәк китеп нәрсә дип әйтәсем килә. Кешене, гомумән, беркем дә үзгәртә алмый психология буенча. Ул үзенең, вот урожай дибез бит инде, урожай картошки, урожай яблока, алма алма инде ул, бәрәңге бәрәңге. Ул шулай булып туган һәм шулай булып үлә. Аны дөнья өйрәтергә мөмкин. Дөнья, кеше түгел. Гомумән, сопротивление дигән нәрсә бар бит. Менә фикер төрлелеге дигән нәрсә бар. Безгә инде нинди генә басымнар ясалмый. Нинди дә булса менә фикер җәмгыятьнең үз аңын үзгәртә алса, менә шушы технологияне сәясәттә һәм башка күп өлкәләрдә кулланырлар иде. Шулай ук менә гаилә өлкәсендә дә. Кызганычка каршы, кеше бик акрын бирелә тышкы тәэсирләргә. Менә шул доминирует аның үзенең холкы, характеры. Радио, телевидение, газета информациясе күпләр тарафыннан провокация, ягъни тикшереп карау кебек кенә кабул ителә. Карыйбыз, әһә, шундый информация бар икән, мәсәлән, минеке алай түгел. Минеке, үземчә. Һәркем нәтиҗәне үз эшчәнлегеннән чыгып ясый. Ягъни һәркем Американы үзе ача. Менә шушы әйбер, тәрбия дип атала да инде, кеше йә дөнья тәрбияли, шулай дип әйтәләр, дөнья бабай тәрбияли дип, йә үзен-үзе тәрбияли. Бернинди тәрбия дә булмаган очракта, ул менә кала инде под эгидой йә киленгә, йә кияүгә, кем моны подберет, үзенчә аны хезмәт иттереп яшәячәк. Шуңа күрә сез уйламагыз, үзеннән үзе төзәлер, үзеннән үзе үзгәрер, андый нәрсә юк. Әгәр сезнең гаиләгездә бар икән социаль менә үзегезнең семейный культурагыз, сез аны югалтмагыз. Моны һич бер вакытта да югалтмый әзербайҗаннар, без ул халыкны бит аңлап бетерә алмыйбыз. Менә грузиннар, бездән аермалы буларак, аларда инде картлар йортлары, нәрсә йортлары дигән нәрсә юк. Аларда инде чөнки ул не просто кабул ителми бу гаиләдә. Моны гомум бер җәмгыять контрольдә тота. Менә күршеләр бу хатынга әйткәннәр генә, ә ә шарт куймаганнар. Син нәрсә, кемгә пример күрсәтәсең син болай итеп? Бар, өеңә кереп кит, киленнәрең кусын. Әгәр гел киленнәр генә куа торган бар икән, шул ук донской казахларда бар бу. Һәркайсының бит.

Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, э, инде безнең әлеге тапшыруда даими чыгыш ясаучы һәм үзенең фәнни аңлатмаларын бирүче Гөлия Галимҗановна э, Кашапова булды. Һәр гаиләнең үз гореф-гадәтләре, йолалары, һәр кешенең тормышка үз карашы әйтеп үткәнебезчә, һәм менә болар гармониядә яшәргә комачаулык итмәсеннәр, киресенчә, мөмкинлек кенә бирсеннәр иде.